moro ma intie jara mar Lolwe TV en kinde maber. Ma indie chenro mar kuku mar wach kod an Jeff Lumbaka. Odiochieng' ma kawuono gimwa temo rango achiel kachiel ni warango ni to bende jok mochung' gin giwegi kata independent candidates gintiere kod thuolo machalo nade e gwengewa mag Luo Nyanza. Omiyo odiochieng' ma kawuono an kod achiel kuom oganda gwek ma bende ochung' kaka en owuon e laro kom moro mar od bura e gwenge gweko mag Nyanza kocha chande. Obiro nyisou nyinge kaachiel kod kom odwaro to bende wadwa ng'eyo achiel kachiel ni to En ang'o ma notimore momiyo chopo ni koro ochung' en owuon? E, ing'eyo ni ne ne wan jo party mar ODM. Yes. To ne nitie casualties mane wayudo 2013. Yes.
Koro ne wawacho ni ne wadwaro ni chike moko ket in place. Mm. ma ne nyalo gavonwa waduto yes.
to nikech eh, ninyalo neno ka joma wa privilege yeah. with to be party office bearers mm-hmm. were taking into themselves ne gin automatic candidates mm -hmm. and as such kata ka nichung' kodgi yeah. they were going to frustrate the effort

it is the people who have the willpower mar the day mm. to decide who is to lead mm. erokamano nyinyi joki wacho ni nitiere chike mane odwaro ni mondo mi oket in place mondo mi un bende kaka oganda mane nitiere odiem chon ubedie odiem chike gi eki kinyalo nyiso achiel kachiel mana matin ni ne gin chike machalo na ne wawacho ni joma wa holding office mm. ne nyaka resign mm. mano office mane mar neb koso mar eh, neb mm. ne nitie jok mane ni kane ni election oso abot

Koro ne ok umor gi office ni. No, ne ok wamor kodgi because one they were now miscon giving uh, a misstatement on the ground. Mm. Ni gin onge ng'ama nyalo laro kodgi kom. Mm. And indeed even the manner they came to be area member of parliament mm. ne gin joma no obiro on a fraudulent uh, on a flawed election mm. in 2013. Mm. So we knew no, probably The party wanted to do that. Mm. To ka ema Jaramogi ingo go josiasa masani. Jaramogi man.
Jaramogi the late, ah. my own Jakon. Mm. Jaramogi ka ne dwaro Phoebe, he told us openly, ne an to ayienu bende un gu freedom maru munyalo yiero ng'ama udwaro. Mm. But ng'ama nyalo konya go lweny ni en Phoebe Nyagoro. Mm. And he made it clear. Jowagi to kine ka gin ng'ama gidwaro to they don't want to talk out. They want to amass money mang'eny mondo okony you on other things but they don't want to be clear tinye ni preliminaries jowa gi gin joma jowa gin jo party party leadership uh. yes when i'm talking about party leadership mm. you can't now even exempt the, the, the flag bearer himself mm. yes Yeki. Eh, Jubilee, ODM. Iparo ni bende wasechopo kama parties nitiere kod structures maber manyalo timo chenro gi. Ok anyal wuoyo about Jubilee nikech Jubilee tadwa ni mondo ogin power. Mm. The only house that I would want to come back in order yes. en ODM. Mm. Yes. Keche ne party ma ji osogore ni. Ne wachako gore ni gini kapod mana en NDP. Mm. Kapod aka wachako Forum for Restoration of Democracy. Mm. Bwa biri Ford Kenya. Mm -hmm. Buyo opogore bodhi bedo NDP. Mm. Bodhi odong Ford Kenya. Bukendo maduogo wariwore i Orange Democratic Movement. Mm. Iwinja? Awinji. So en a process ma ji osekale mang'eny. Mm. Pain ma ji osekale jomoko kia. Mm -hmm. Jomineno mang'eny i ODM gi. Ng'eny gi are new fellows. They were not there when we, when, when, when we were facing the policemen in this country.

JM Kariuki uh, not under mysterious circumstances. Mm. It's only Masinde Muliro who walked out. So when you walk out, you're a bold man. I recommend him. I'm now on my own. Koro sani idhi gi idhi ichung' kanye? Ok na dhi. Koso in gi parties ok ma, ma wantiere umbrella mar masani. Jogunja ah. nowacho ni no. Ah. Tom, you can approach this election and, be, and remain accountable for us kaka jougunja jougunja ema nowacho koso in nikech wan ema wadwa ni wayieri mm. jougunja ema nowacho kinde mane ginyisi yes uh -huh. i walked under through consultation ang'a nang'a ma wuoyo gi jodongo uh -huh. yes Koro, and ing'e ni gima be nyaka ing'e jef uh -huh. ni constituency ma dalago whether we say what or what gin uh mm. -huh. constituency mobedo formulated under consortium of certain clanism uh mm. -huh. to nyaka ne multiparty ni donji e piny luo there are other people mosotelo kuonde moko ma kirango string margi mm. they don't even have blood blood relationship mag gwengego we are not going to be servant of people and that's why we do not have good infrastructure back at home county tout dhi kata na siawa mm -hmm. kibiro the southern siaya mochiko chakra lego kaduo koni we have nothing to count mm.
manyiso ni gweng' onego tamana gi ng'ama onyuol kanyo yes but mane ng'ama you can make accountable iminyalo rom kata guor wacho ni nyathi cha koso yudo ngama ok onyuol kanyo to nyalo tiyo maber ne jo ere go muso tiyo tell us who has done it ah. pogore bende isepenjo kaka ng'a achiel kuom joma olony bende isebedo piny wacho ni ooyo an kaka wuod Siaya County, an kaka ja Ugunja constituency, andiko barua kaka ng'ama olony e weche mag nonro, andiko barua dwa ng'eyo achiel ariyo adek kaka otimo. Jeff, I've done this.
Mm. I have even done this to Andai. Mm. And I'm happy. Mm. If election are different. Yes.

in ugunja ema inya nwang'o klas mapod kukni kae ji it is, a, it is horrible jeff even if there is no money can't you just plaster madhok be itimi ikwayo onge minyalo muon klas goyoni hmm. where, where, where, where, where kama ji gole cow down we must have leaders who are thinking A mere classroom migero agera kaka hall ni cannot take 500,000 shillings Jeff. Bogo plaster buket dot buket drisa. Mm. I'm telling you. A mere classroom mar miga agamu tingo 40 students. Mm. Tingo 40 people say, cannot take more than 500,000. Mm. To seche moko ni wan gini obero bid ma en uh, almost 2 million. To class no tima onge. Ogere kta ma onge drisa. Mm. That Nwanga MP, they go picture, but these are my development. He even doesn't understand this concept of being a member of parliament. Nini ndiko barua for Kenya to barua noero iwacho nini uko duok iwacho ni nitiere weche ma samoro ni neno ka nitiere weche mane nie tok barua no idwa duogo inyiso ne to ka nitie weche en weche ma ng'ama kelo nikech wacho ni aparo ni jo, jo Ford Kenya ne nitiere ANC bende ne nitie Koro wadwa ng'e ni kwaduogo to ichak ichopo iwacho ni ichung' in iwuon kata independent candidates. Wadwa rango ni to thuolo maru e gwenge mag Luo Nyanza chalo nade kwang'eyo maber ni Luo Nyanza kwang'eyo voting patterns mosebedo e kinde ka kinde oganda duond od bura man goteku mapek en ODM. Mano ero ODM masani. In kod adieri duto ni independent ni eri inyalo loyo godo yiero. Yes.
ing'eyo ni makosa mo iketa idwa keta mm. we keta gi yie yie mana gi duoko do kende we keta gi history yie na mondo wadhi yie history is not my agenda right now i am moving forward
wabiro dhi yie matin kwa duogo wabiro dhi nyime kod wuod nyager mondo wawinj achiel kachiel ka bende independent candidates nyalo yudo kinde

e laro kom mar od bura ma Ugunja. Wuod Nyagera achaka rwaki e studio. Erokamano.
Kane wadhi e yueyo nwadhi kiwacho ni ne itemo ndiko oboke mopogore opogore eh, to moloyo ne Ford Kenya mane idwa ni mondo idhi to wacho ni weche nobetie. Yes.
Mane kaka iwacho.
Yes. Weche ne betie nade? No, Thuolo ne onge koso ng'ama awacho notimo? ni Ah, ne ne nitie candidate Yes. ma bende nyinge wapia nyaka odiechieng' mogik Ah. miluongo ni Joseph Otieno Aduong'. aha. ni gipiem go ndaye uh. Ah. but already neno so jump yodia ta ang'isi ni nitie wo moro siya ma you may not know mm. there are people want pro change mm -hmm. gu joma dwaro mondo chamwa mm. you understand mm. koro joma dwaro protect that uh, eh, ginene uh, eh, uh, eh, uh, chiemo ma pesa mabiro spend carelessly siya will mm. never agree with progressive forces mm -hmm. And as such, I didn't want to become a victim of, of circumstances. Mm. Nikech ok anyadhi ywak na luru nikech aluru ne onge ndalo mana kedo. Mm. So koneno no ODM ne mantie. No for, for, Kenya. for Kenya modwa biro awe mm. nikech pod anyalo yombe. Mm. Yes. To kane iyudo ka nyingi nitiere for Kenya to ibende nyingi ni No, ne, ne, I had said ing'eni Jeff, mm. what you are forgetting, mm. learn to know whom you are talking to. You understand? Ing'eni aparo awinji wuok. Aparo ga aparo ni wuoya koda ka josiasa manyo nyalo biro gi. Ah ah, ng'eyo ni in jasiasa to nyisa ni. An jasiasa ah.
ma you know I deal with things in administrative nature. Mm. When I send to you a word, uh -huh. you need to give me a reply. Mm. We have acknowledged uh -huh. or we need you for a meeting. Mm. The moment you don't do it for me, tasondikoni barua, if it takes days or months, kata notice of days ma mi then i assume that everything has been declined mm. so i need not to follow you and you are also forgetting nanga ma osomo gibilo nondro mm. i am privileged to study you an ing'en ka neni kama mm. to i see what i can read you because nitie gik masomo ma in maybe ongogo erokamano koro wapenyi ni to iparo nade un jok mochung' giwegi luo nyanza gi kaka independent candidates Thuolo mari chalo nade? Thuolo mari mar loyo kom midwaro ni eri? Ing'e ni thuolo to en mar jo voters. Mm. And if voters care to know what I have for them in store. Mm. Nikech gima voters ok ong'eyo, mm. nu voters ok osong'eyo nu constitution, constitution ma this country omigi ang'o. Mm. That is one thing that is lacking. Mm -hmm. Gin sama gibiro kata ni kinyan moyiera to wenu kobiro dwaro basari to nego kwaya kolomba. Mm. No, that is a right. -hmm. the only thing monego wawuoye ni what are the criteria mm. mane monego wawuoye only to konego bed nalombra kode kata nolomba that is his right onego bed ni ndara kolos maber to onego penja mm. ni nyi yaloket jomoko ka ndara to gitiye maber why did they not do it mm -hmm. so ka voters bro rango mago then i don't think issues ma parties anything

kendo isewuo kodgi asewuoyo kodgi we taga go go problem ma ng'ato nikech in gima idwa keta kago nani idwa keta e issue that is not my issue Ah, that issue is for the owner if he wants also to talk to me he can talk to me if he wants to dismiss me that is up to him must i force anybody to be with him kata narude ma ok inyal ok inyal wacho nyaka dhothun achiel nikech moro kuongo ok moro akaluwe yes
propaganda mawuok kata weche mawuok mawachore ni thoth jo independent mochung' kendgi e Luo Nyanza iwacho ni samoro gin jok manitiere e sirikal kocha chande ka ging'eyo maber iwacho ni jok manitiere e Jubilee kocha chalo jok makedo kod jogi eki wach ni udhi tieke nade ing'eyo mm.
don't take me on a step mapok achope mm. mano gima nitie ma ok inyalo no, wacho ni and also politics mm. about propaganda mm. So ka jomoko play politics ma propaganda, don't mm. bring me into that game. I don't play propaganda. To mana gima ji dhi winjo. No, the only, the only thing, wacho ni voters the only thing which I'm aware, mm. which I'm sorry about, mm. en jakom nyocha wacho neno kia independent. Yes. To iparo nitie joma winje. To en achiel, no no no, yes. en achiel ni uh. Ah.
ema kane o fight for this constitution to mm. yaw that window. Mm -hmm. So I do not know what status is talking about. Mm.

Mm. And bende ng'e ni jakom ne ka adresa. Mm. He was addressing some people. Idong in achiel kuom jok ah, mochung' ah. independent gi wuod Nyagir. Ang'o mi igolorie? Ang'o mi igolorie independent candidates? Jeff, Jeff, ah. sama jakom owuoyo Kisumu, yes. probably is not addressing joma ochung' independent siaya. He's addressing jo Kisumu. Uh, Maybe there is a there is an issue in Kisumu ma he needs to address the same way. Uh, I don't want to take Jacom head on mm. on an issue that Pokobiro go Siaya. Mm. Pokobiro go Ogunja. Mm.

in kaka wuon nyager kik itera wach independent kata kik inyisa ni ing'eyo mano in iwuon apenji mana pok apenji ni wach ng'ano apenji ni be nitie ng'ama isiro e kom mamalo
uh, achung' kaka independent yes it would be wishful for me oh. ni an gi joga gimina raila kura mm -hmm. to ka raila kodwara then I also have myself to ng'ama please. wacho ni ok odwari No, but that's what you've told Don me. wacho ni nowuo gi jokisumu No, iwacho kae ni ok odwa independent. ok awacho ni ok odwaro wacho Koro iwacho an, an, kup- no, and this one is a When message you I'm get- sending. No, no, no, I'm, I'm very clear on this. This is a message I'm sending. To me, gujo thurwa, gujo dalawa, gujo manyalo control. If Jakom care, he is my presidential candidate. Mm. But I can't force myself. Kana ono kodwara because I'm also a player. Kane modwa ka nyona mondo kik alo. En nyo beta beta malo kama entie cha to wacho ni nao ne wasoyawo katiba mm. but I would expect ni jomobiro kaka mobedo successful piny luoka mm. please udhi gi ngima mar oganda gi chuny oganda moganda nyalo dwaro mondo chiemo okonywa mondo wa propel to a better life hmm. I expected him. To sami wacho kamano no bing'eyo ni en jatelo mar ODM, en party leader mar ODM. Ma chato kore is a mega party uh -uh. according to gima jakom dwaro. Uh -uh. Jakom ae ma chakora small team. To dango we party ne. No. Ma en jatelo mar party.
Ichal ngama, ichal ngama uh -huh. ni players mo ai gor to moko ni FC. Koro igoyo igoyo Harambee Star mm. to pod iwacha ni nidwa na jogor. That is out. Jakomo ae kanyo. Kanyo ae kabisa. Wanya ger gima nyaka wayire mm, mm, kodi kai. Macho wen mbadi.
Gima nyaka wayire kodi kai ndi manyaka. Lemon mano wen mbadi owuoye mbadi e chama maro. Pogre kodi kai ndi en ni Jakom en ja en party leader mar ODM nyaka support joge mani ODM. Mano kata in kendi party ni. To me what I'm saying yes. is this Jeff, eh? Mm.

tanyisi ni gima duong' Mano siem. adaher mondo obed presidential Mano siem no migolo. i'm only saying as a person Ith- i- i- Yeah. threaten no. no i'm also saying as a person Aye. nikech abende ok ana donge abende ana human being Awinjo ka ioro siem mager in be iwacho No. ni in bende yes i'm also a human being Ah. you can't push me to the wall and you expect me to keep quiet Ah. no ibro bounce.
no
mano Aye. gima nyako winjre je Ah. no no no no. gima ji owe tugo ji owe chare i, i, i, i lweny ma ji dhiye Ah. Eh, ka chaye biro donje Mm. ka- bwana kata janeko nyalo we chayi Mm. bu janeko kod wi tiende na janeko but sama otimo gige oh, nobody would know the end result will not be known in janeko but he has already done it so an gima akwayo wa respect one another and ji bende we bedo nu gidwa ywayo jakom even on miga issues constituency ma ogunja gima jakom oome ka wan gore gwandae is not there an aod luo ma od yiro kokaka ma od nyager mm. ma dalagi nogunja mm. koyiera an mana jaluo gima jakom biro ni jakom biro ni koro tom gi dire gwanda yo biro o mano ka dhi kuno ng'ama daluor moloyo moloyo jokom onge to bende kirango history ma ji seche moko chiegni gi jakom no moloyo kata ng'ama koro en ga en ga in kubani when you become lucky don't think you are inside mm. You are just a lucky candidate.
Iwinjo? Awinje. Eh. Aya, Awir Nyager, nyiswa ne to ka koro waweyo wasewinjo kuma ichung' ichung' kaka independent candidate wasewinjo pachi iwacho ni gomboni duto dibed ni isiro jakom lwedo ma bende en presidential candidate mar nasa kata kamano iduogo iwacho ni ka dipo ni ok odwar ni mondo mi isire to mano koro in bende in kod pachi ing'eyo gima ibiro timo nyiso ni to koro oganda ma jogunje in kod gi paro mane ka dipo ni oyieri kaka jaod bura
en circulation of money hmm.
kawuono ang'o momiyo duondi olokore wan jogunja kawuono iwacho ni ka po ni donjo no ka donjo kodi te wacho ni in idhi donjo kendo wacho ni no, ka donjo ni ing'e ni ah. ing'e ni gigi nyasaye matimo ah. ka donjo gi grace of the lord iwinjo eh, sani olokore no, ja, jeff we ng'ada yeah. awacho ni kadonjo yes. kech wandai to kunyayomba yeah. in a fair and a democratic election wandai kinyayomba yeah. where would he get the number idhi yombe wandai kinyayomba i'm telling you even last time he did not defeat me is orengo who assisted him yeah. and i left as a gentleman yeah. yes wandai kinyayomba on a fair playing ground en en ng'a bwana ne an an ga gi the masses 2013 ni yombe we kita yombe kura ne kuonde mane ging'e ni stronghold mage mane kongoga kura mm. and i left it because at that time Orengo was my boss. Mm. What could I say? To Sani, Sani I'm on my own.
Mm. Sani nyocha sochi wokita warning. Mm. Presiding officers mag election mm. must not be any headmaster. that was sponsored by Wandai to any level of education mm. must not be his associate. Maka onge election obe kwa bebe. Okudhi nango.
Ogonja. Okudhi nango. To kala Jeff kia. Idhi timo ang'o ma miyo ji okudhi yiero? Oh, Jeff kare kia.
Huh? Idhi tamo IBC timo yiero I can't go on a pre-rigged exercise. Kori idhi wuok iweyo.
Okawogi. Oh.
We'll stop it. There is a, there is judicial process.

And market mar Ugunja must be a 24 hour economy. Mm. To kadwa bende ni wan chiemo mwachamo a Kitale a e piny Lang'o ma godhiambo to pesa ma nende gi kunang'o Ugunja dok dhi e piny Lang'o kata bank ma karo kanyo kidhi kidhi timo exchange mar money exchange between Siaya as a county mm. tinwang'o node moko motiyo tiyo ti Mm. Because we have no, wana waonge business minyalo miwago pesa manyien. Kech mane value, kama, eh, mane kama wagikie, pesa mutiyo tiyo. Mm-hmm. Kech we don't even put any money in any deposits. Mm. That is where we have a problem. And these are the things that a leader should think about.
Erokamano Winyager. Agoni erokamano kawuoni wuoyo ma Kenya ahinya. Kang'eyo gima otimore wageno ni jo Ugunja biro wuoyo kochopo dwe mar aboro. Yiero bende wageno ni ibiro dhi, ok idhi we ma ok idhi e yiero kaka iwacho ni no, ni, ni, ni ok no, bitimore. I am saying and I repeat it. Mm. Ni manipulation mar presiding officers. Mm. Kaki winjo jakom ywak malo kani. Mm. Wabende wedwe dine piny kacha. Mm. Yes. Kako wache malo kani wabende wedwe dine piny kacha. Mm. Maka ng'ato nyocha wenu nitie kama obiro manipulate the process. Ng'ama ing'iyogono will only be your agent. Wakwayo ni hawi maber. Kawuok e Lulu TV ma en gin kuku mar wach, odiochieng' ma kawuono ne wantiere kod Tom Nduk ma bende ochung' kaka independent candidate e gwenge mag Ugunja. Obiro ng'eyo ni to kochopo dwe mar aboro yiero biro dhi nade. To ka dipo ni independent candidates bende oyudo thuolo mar donjo, wabiro ng'eyo ni to kare siasa mar Luo Nyanza sani eri koro en gima oselokore.